Здраволарын Сахабыт сирин олохтоохторо, бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыы кэллэ, бары кинини билэҕит, Мэхэй Боотур. Мэхэй Боотур, эн кырдьык Мэхэй Боотургун да? хайдах Аһай, кэпсэтиэххэ эрэ хайдах мэһэй боотур буоллун кимиэхэ дьаат иҥэрдэ
сибидэ барыгытыыр нраволорун көхө кырааннан көрөөччүлэр ити акка киирэр буллаха буһайын ыытыллыбыт дыгына ньылырыгар үөскээбитэ еқаһа бититибетте болан ылбыта Онно мин доҕорум атаһым Айсен Ботуев кыттар Идугунан ютубер. Онно киниэхэ секундааны сылдьаммын сүүрүү көрүҥэр инник быһылаан буолан Сүүрүү көрүҥэр видеоҕа көрдөххүнэ сүүрэн иһэҥҥин били маннык били туох этэй саламата бүтэн хаалбытыгар тэҥҥэ күүрсэн иһэр курдук буолан хаалбытын дии. Онно курдук көстөн хаалбыт. Онно курдук көстөн хаалбыт.
Оттон Ылан көрдөххүнэ олох духаҕанан бэйэн кытта сылдьарытын били Ералашка бар диye били иннигэр сүүрэ сылдьан били давай давай давай курдук оннотон эйигин көрдөххө холобура миэхэ дьиҥнэх доҕор доҕордоһуу баар эбит оннотон олус наадалаах эбит диэн дии оннотон истиҥ доҕор сыһыанын киһи көрөн үөрэн оннотон ким тутаһылай дии оннотон чэ кэпсэтиэбит дигэр киириэххэ Кыра дьаҥын хайдах этигиний?
Бу диэн ата оҕо курдук мэник этим. Оҕо дьоммун. Онтон ол да буоллар иһин оскуолаҕа оскуолабын этэҥҥэ үөрэнэн бүтэрбитим. Аттестаппар исас сыҥкам суох этэ. Этэҥҥэ бүтэрбитим. Тэһин мэник оҕо этим, спорунан дьарыктанар этим. үһүс кылаастан ахсыскалы футболла футболунан дьарыктаммытым ол каникулин тема астардыытынан дьарыктаммытым бэйэн хантан төрүттээххиний бэйэм мусалдан бороҕонуттан төрүттээхпин онно манна онно улааппытым онно осколобун бүтэрбитим оҕо сааһым манна ааспыта ааспыта диye аха арай билигин толкуйдаан көрүөххэ эн оскуолаҕа үөрэнэ сылдьыбыт хас сыл буолла бүтэрбит оскуолаҕа он алтаалаах өйдөбүл Тиһин аха ди алта буолла билиҥҥи оскуола оҕолоругар төһө атын диһанигин үөрэх тати бу икки икки үс сылыр дааҥы ылы улахан атына хоха бите уло билигин ити ковид буолбутун кэнниттэн уларыйда ай быһылаах те бары онлайн өрнеллер хин бир атын була онлайн диэн Утуйаҕын хайыын, кистэлиҥ уотахлай.
Онтон оскуолаҕа сылдьан оҕо билэ мотивацияларыгар, игин да эн тугу сүбэлиэн этэй холобура? Бэтим аттаһын биир хас биирдии мотивация иннинэ сыал баар буолуохтаах буолаайын сыаллаах буоллаххына биирдэ мотивация баар буолар киһиэхэ

Ол иһин ол туохтан да иҥнэн тохтоон турбакка айнаан иһиэххэ наада диэм. Аны табаарыскар инник дьыбалейда диэбитэ да. Олоҕун уларыйда да, мэһэй боотур буолбуккун кэннэ. Атын Туох саҥа сүүрээн киирдэ? Туох дэнитиэххэ хаамай бастаан буолбутун кэнниттэн уларыйыы буолнай да аха. Мин ол эрдэ социальнай ситимнэргэ оннук биллибэт иһин киһитим ылаайы Боростуойдук бэйэм бэйэбэр эрэ старинцалаах этим диэбит курдук, онтон иһити булбутун кэнниттэн маннык элбэх баай киһи подпискаланар буолбута, көрөр буолбута. Ол кэнниттэн дьон билэн хаартыскаҕа түһэр буолбуттара, онтон туохтан диэххэ рекламалар иһин киирэр буолбуттара.

Ол иһин ситүү этэҥҥэ аһардыбытым ол сыыны. Аһаа, дии. Оттон иһин биир холобура чэ бу улаханнык хайаабаккаҕын диэххэ элбэх киһи күлүү да гыннахтара дии, үөхпүттэрэ да буолуо араас дьоннор быллаа диэн холобура атын киһи стрессы киирэн сөпөтө, холор ийэхэ диэник эмиэ маннык хабыллан хаалыйын буолбатаҕа да бастаан. Буолан бо.
Аамай бастаан буолбута. Аамай бастаан поддержка диэн чугас ырыжаннарбыттан баарыта аймахтарбыттан төрөппүттэрбиттэн чугас доҕотторбуттан уонна тоҕуоснан ситимнэргэ киһи барыта үөҕэн да харда аны иһин биир куһаан этэ оннукка мин бэлэмэ холкуллаҕым дии холобура

Дьулустаан Захаровтаахха ол кэнниттэн маннык маҕаһыыннартан бастакынан индустриал спецодежда хааччыйда. Ол кэнниттэн дьэ саҕалана барда. Аха. Онтон билигин то бука диэн бу таһылаҕар ааста. Эн ылла ол кэмҥэр мин эмиэ эйигин спикер буларга Көбүлэҥин ылбытым, эйигин эрэ спикердэртэн уһулбуппут диэхэйин, эн эрэ уһулбутун бэлэмҥин, онтон атыттары мен улуохтаахпыт ол эрэн боллааныттан бары бэккэ билэр причинэбитинэн бу били туох буолбутунан тохтоон хаалбыппыт. Онноту бу кыһын буолла, билин үчүдүк үчүйдүк өссө чөчүйэн бэлэмнээн спикердэрбит өссө элбээтилэр, бэйэн көрбүтүм буола кинилэр баалларын онна өссө таһыма үрдээтэ, ол иһин онно бу Дьэ таһаараары, тоҕо бу эйигин спикерынан Олеся Нырбытый диэн этэр эбит буоллахха, холор мин бэйэм көрүнги. Эйигин оскуола оҕолоругар бу подоросток уон үстэриттэн онаҕы саастаах оҕолорго истин доҕор туһунан, холобура, онно итинник элбэх араас түгэни Этэритиэн эппитин курдук, үчүгэйгэ эргитэн таһаарарга эмиэ үөрэх буллаҕа диэн тигэн. Дии интугаан үллэстэ. Олор оҕолорго итинник буллин иннин баар дикулүү гынаахын, там туох эрэ, например, хас бидилирэ баара болбор сидигэттэхэ дии кимер генде таһыттан киме кен ахары күлүгүн аллара бу кимер туох кимер уйбат кимер уйар диэн курдук онна уверенность бар боларга холобура үтүө холобургун оннуттан заданиены биэрэн хайаан аны иһин биир туох диэн буоларый туохтан да чаҕыйбакка эн бэлэм пример буллаан кинилэргэ ол иһин үллэстиэҕин диэмэн ыҥырбытым махтал сөбүлэспиккэр махтал онон
туох динейдэх мамаҕарабын таптал диэн эн санааҕар тугуй таптал диэн ата хас биирдии киһи атын атыннык өйдүүрэ уло холобура эн өйдүүрүн биэхин тириһини бэтим таптал диэн туох диэн диэххэ биир суолталаах тыл буолуох баай ийэҕэ таптал баар айылҕаҕа таптал баар таптыыр кыыскыгар таптал баар ити курдук киһи атаан хас биирдии тылын атаан быһаарбата буолуо хас биирдии киһи хайдах көрөрүнэн онтон элбэх киһи бу мандай диэн хаҥар олордоххуна санаабыта болу элбэх кыргыттар эн кырдьык холустойдун да дьэ ити курдук сахабыт сэрин кэраҥардара эһиги биһиги уолбутун сөбүлээбит эбит буоллаххына комментарийга мен санаатын суруйарын көрсүһүүнү тэрийиэхпит диэн кыбыһыннарыахха диэбит курдук оннуттан туох диэн баардыы тугу кэпсэтиэхэ ити теманы арыйбыт дьон уола төбүлүү көрбүт кыысынгытын холор билсиэҕин деп бэйэн чеһине Маннык холору көрөҕөн тас киһин биир тас көрүгүнэн көрө була бастаан маннык визуально хөбүлүн ис дууһатын билбэккин ба олар үшү ба кыстен көрөҕөн онна

Тур мээнэ турар диэҥҥин кэстээн. Өйбөтүм хоҕуруу инник наһаа кинилэргэ чэпчэки интернетинэн көрдөхө кинилэр оннуга ааспыттар аратта дьиэдаар кинилэргэ эн бартыгар көстөр биһиэхэ хайдах ара кэлэ илик буоллаҕа хайда ишилде хайда илик
холобура мин бэйэбинэн эмиэ холобурбунан эттэххэ

Хаһан эбит кэлэрин иһин биир биһи хойутаан айдан иһэбит дии барыбыттан кэлбэтэх Бытааннык да. иһин биир аа. Aa, Оҕолору ымыктарга интернетинэн билсии ааһан уже билигин бары никэ мм. силэли буолбуттар. Биһи хаһааҥҥа билиин интернетинэн интернеттэн билсээһин диэбит, быдан түргэн диэбиттэ. Оттон интернетка чоҕнача инстаграмҥа хөбүлүү көрбүт кыыскар дирекка киэриҥ билсиһиҥҥин суруйан Э, этит. оннук. Эмиэ хох диэ. Чэ кыргыттар, онон биһиги симик уолбутугар

Хас биирдии кэрэ аҥарга истиҥник сыһаннаһаргытын умнуман уонна таптыыр дьонноргутугар сибэкки бэлэхтииргитин умнуман иин. Манна реклама баар буолуохтаата да, сибэкки маҕаһыынын киэнэйин. Кимнээҕэр кытта мэһэй баатыр маҕаһыынын иин. Үлэлэспит маҕаһыыны киэнэйим тахан кэлиэхтээҕэтэ. Чэ олор эрэ биһиги саҥардыы хааллыбыт, онон предпринимателлэр биһи YouTube каналбытын өйүөххүтүн баҕарар буоллаххына, бииргэ үлэлэһиэххитин баҕарар эбит буоллаххына, биһиэхэ тахсыаххытын сөп. Диибитэрэ да

Ашыккын да Уолаттар
Олоҕо үчүгэй асчыппын да маппын аччыктаан өлүөм оҕото холобурын биир. Отола были приправа эн кута кута кайфуйду кайфуйду ас постоянно ота бодах яйы кететке че оннуттан кэрэ кыыс туһунан кэпсэтиэхэ эн бэйэн көрөргүнэн кыыс саха кыһа хайдах болуктааҕай

Холура. Тас да көрүҥэ буолуон сөп, ис дууһата, хаачыстыбата да тиэххин сөп, үс туох эрэ. Киһи киһитэ буолуохтаах. Это хайдах киһи, ол да тугу киһи киһитэ диэн, холур кыыска. Киһи туох диэн диэххэ сөбүй? Уосунан киһи быһыытынан майгыта борустуой буолуохтаах. Ота ти эн итини бартын этэҕин дии. Олиһи маннык кыччатыахха. Конкретно холор маннык көрдөхпүнэ аа кырдьык бу наша били маннык өйдүүрүм кына. Олох кыччатан. Кэпсэтинньээн дуу, эбэтэр Ата эһим биир кэпсэтэн көрдөххүнэ эрэ аны билэр буулаан. Вот. Ата тас көрүҥүн эһим биир бастаан тас көрүҥүн көрөр билааннаах холобура. Но ис дууһатын курдары көрөөт Ох, тебе уже билсиспит үһүбүт. Биир наша кыыгыты билсиспиппит, кэрэ кыыспыт уже бар, кинини уже билэбит. Аха, онно онно диэххэчэ хаачыстыбата, тас көрүҥ. Холор хайаан да шит болуктаах ин дииллэр жихор оголоттар. Хайаан даҕаны

минус диэбит курдук олор ону көрдөххүнэ олох оо хоох хоох олох уже бу миэхэ хэптибэһэр киһи ботах диэн билигин би киһи хайыырбыт да миэхэ олор оннук туох критерий улуссаҕа эн кыргыттар маатыралыылларын дуу хаттары каһан баата көстөллөрүн иин көрдөхпө разы вот эп кыргыттар истин иккиһинэн төшөй баайдинник би аһастык элбэх кирбей культурная хохтук иккиһинэн тугуй

футболга кыайар-хотор этибит былаайы нуучча омук кытта тэҥҥэ өнньүрдүм онтон ол саҕана били уолаттарбыт эмискэ улаата аабыттара нууччалар онно били олох туупап улаабыттара аны били хоттор да хоттор хоттор да хоттор били мин бии дьонун хаччы бэриллэр бадьы күрэхтэһэ бараргар аны улаатан истэҕин аайы өйдүүгүн бу хаччы хантан кэлэрин билэр былаан эки бис маннык табыллыбат эбит диэн бараммын бүппүтүм Мында доруодунай убайым маастардыһыгоҕо мин көрөрдөөх кини улахан быһыммыттан аны оҕо сылдьан кини күрэхтэһэрин иһин иһин биир көрөрдүм онтон ол оскуолабар физкультура учуутала дьарыктаан саҕалаабыта онно ол онно киирэн мин онтон ыла дьарыктаабытым оннуттан эн саамай улахан мечтаҥ тугуй балаһана

Учуутааны инник баҕа санааны хаҥардыы иһиттим диэххэ үксүн дьонно материальнай өрүттүтүн саныыллар эбит. Наһаа үчүгэй, олоруоҕа дии саныыбын. Оннуттан эн холобура тугу туох дьаһаныгыный оскуолаҕа сылдьан киһи били дьону үтүктэн, оҕолору үтүктэн табахтыылла, эрдэ куһаҕанга били дьаллыкка хайыахта кучуллуохтарын иин сөп диэ. Били оҕо наһаа маннык тугун була илик буоллаҕа дии. Ол оннук иэн туохха туох син сүбэлиэн этэй?

Ону били ханааҕы киирэн хаалан үчүгэй эбит диэн туттар буолан хааллахтарына дьиже киһититтэн тутулуктаахпытай. Онно ханнык да төрөппүт даҕаны ол табаарыстар ким да бэйэтэ буруйа ол ким даҕаны эн айаххар ол таба куппат арыгы куппат арыгы куппат буоллаҕа. Бэйэн табалаахпын
Онтон саха киһитэ диэн кини кими эн санаҕа? Бу саха киһитэ диэн. Бии туох уратылаахпытый? Бихи мындырдарбыт баатанабыттартан. Бу Калура билин минус бейхен бола турар сайын плюс түрдөн болу оннук разницалах дойду ханна да хоох булайы. Ону тымныга даҕаны итиигэ даҕаны барытыгар олоро үөрэнэн былыыр-былыргаттан саха омуга мындырынан биллэр биллэр
оннуттан эн туох диэн бэйэҕэр эмиэ маннык санаан түһэр иҥ кэмигэр тугу гыннаххына энергияны ылаҕыный хантан маннык позитивнай энергияны мунньаҕын бэйэҕэр диэн курдук кэһин биир дьон дьон курдук хомойор иин күннэрдээх былаамньа бастаан үөрэ көтөҕө дьыбаппын Сытан эрэ мин оннук санааҕа олордохпуна оҕолор ирдэбилин сөбүлүүбүн сааһыланабын бэйэм бэйэбин үөрэммиппин оннук сааһыланарга итиэннэ дьарыкка ураан аралдьыйаҥҥын
оннук Оо, санааҕа олордум дии биһиги хапабын. М, тохон олордон бэрдэ хана уже хаҥа дьонуҥ талтыһаан иҥин хайыр булайы. Оттон эн кырдьык булчуккун да?
Оо, улахан ярый фанат буолтахпын. Айылҕаҕа төһө сылдьаҕын? Биирдэ эмит эйиэбит.
М. Постоянно буолбатах. Э. Сезону көтүппэппин индийиэн. Хоһо булка диэн эппэппин уопсайынан айылҕаҕа төһө чугас сыһыаннааххыный? Итэҕэйэбин.
Аха. Олох итэҕэ атеист буолтахпын, итэҕэйбэт буолтахпын.

хайа эрэ дойдуга билигин төлөөммүт эйигин ыытахпын сөптүүллэр бар хынньата Мэхэй Боотур, наша иккитинчи сибэкки сылга эн биһиэхэ олус үчүгэй тугу бэлэхтээтин позитивный энергияны дииллэр онно холобура эйиэхэ төлөөннөр ханьыты ыталы ханнык дойдуга барыыты
Неделя народ терапевтері олар Катарға орымыда футбол көрі. А так, блин, ким білер. Қандай эти дойдуға, любой. Оғыру. Та бәм эти

Бэйэн лабакан эрээри ырыаны истэҕин сааһаланарга, турка киирэргэ диэбитэ. Оннуттан бизнес туһунан кэпсэтиэх баар баҕарабын. Холобура, эн көрөргүнэн Дьокуускай куоракка элбэх бренд бар была, элбэх бизнес бар, маҕаһыыннар бааллар, там тэрилтэлэр бааллар. Эн санааҕар маннык үчүгэйдик үлэлии олорор, олох билэ тергэл ылыннык улахан киһи ол тэрийбит бизнес салайааччытыттан үс ханнык бизнес тугу этиэн этэй компанияны эн тиэҥҥин кинилэр атах тэпсэ олорон чэй иһэ олороҥҥун кинилэр секрет успеха эйиэхэ кэпсиэхтэрин баҕаран этэй так аҕа ириттэн аҕа ирини бу дьокуускай куоракка томскайга тестем этэ томскай вот индрайвер

Үчүй бай логотиптаах, олох мындык киһи вниманиетын тардар. Олохтай олох тардыбаттар диэ. Маҕаһыын диэ.
Куоракка просто хааман истэххинэ эйэ халара туф эн харахха мындык именно хахалартан диэннэ. Ата ата любой куоракка Дьокуускай куоракка. Дьокуускай куоракка.

центральный диgital файл ким билэр бу диэн сатаан эппэтэйиттэнэр хараххын улаата бол өйдөөн көрдөххө билиҥҥи үйэҕэ тоҕо үксүн онлайн покупкаларын хальбээтилэр дии симаҕаҥҥа сыдьаккын баҕахта улаханнык бэйэн инник баҕайындары ити диэн үксүн тугулар онлайн сакаасыларына биһиги үөрэхпит холоро онлайн буолар биһиэнэ буоллаҕына оҕолорбутун эбии үөрэхтээһин туһунан Бремень аттарыныы, финансовая грамотноска, холобура, бэйэ миэсэтин булуу, улааттахпына ким буолуохпун баҕарабыный, там мен хантан төрүттээхпиний, да, ону эт хаан өттүнэн эрчиллии, туох өттүтүгэр биһи туопса эһиги опыткыт ону үөрэтэр буолахпыт онда бу телефон көмөтүнэн бу бар предпринимателлэри, бар дьоннору, холобура, хайыырга

Дии.
Дьэ, ити күүстээх. Сардана Владимировна, бука пожалуйста, биһиги эфирбытын көрөр эбит буоллаххытына, биһиги уолбутугар эбээскэ тахсаҥҥыт. Сардана Владимировна как раз Травкина 2 июля. Меняме 2 июля. Судьба!
Сардана Владимировна, бука пожалуйста көрдөһөбүт. Бу эһиги иккиэн от ыйын икки күн өртөрөөбүккүт. Ити мээнэ буолбатах. Кырдьык, биһиги уолбутун кытта көрсүөххүтүн наада эбит. Онон иһи көрсөбүт, онно күҥҥүтүн. Мин офиспар да кэлэн көрсүөххүтүн сөп, хатан да кэпсэтэргитин, манна куһулар киһи нааши буолуота. Кырдьык киһи кини кытта кэпсэтэ олус интэриэһинэй буолуор диэн олох харбахтаабаппын. Чэ онуттан биһиги билигин ол сайынан бу хака иһирин үрдүнэн ток бар төрөппүттэргэ бараларыгар, оҕолоругар сыһаннарыгар эн тугу сүбэлээн этэй? Билигин үөнэ сылдьар оҕолор төрөппүттэригэр. Ата тус бэйэм санаам бэйэм төрөппүт буола илик буоламмын ис-иһиттэн төрөппүт буолар диэн хайдаҕын билбэппин эрээри та оҕоҕо свободалыы бара биэриэххэ наада ол сыанан маннык көй да көй хай да хай буолар иһин биир куһаҕан дьиэһинэн били запретные плод сладок диэн ыччалыы өс хаһан да баар дии били Бобор булахха иһин биранын тириһиргэн оҕо иһин бииргэ утары гынар. Ол иһин бастаан гыннын, онтон сыһа гыммыт буллаҕына бэйэтэ диэҕэ диэммин этиэбит.
Онтон оҕолорго, оскуола оҕолоругар, байыаха үөрэнэ курспутугар үөрэнэ кэлээри сылдьар оҕолорго туох диэҥҥин этиэн этэй?
Скул оҕолору элбэхтик кинигэни ааҕыҥ диэм этэ уонна биһи мин эмиэ оннук үсү олох чаҕылхай үөрэнээччи уотах этим иһин биир үрэҕи дьиир этибит урукку үһүйэр этибит уонна учууталлар утуйум учууталларгыт тыл иһин биир үөрэх наада буолсун билиҥҥи үйэҕэ төбөлөөх киэҥ куругусурдаах арыллаххына общество сылдьар эбиккин киһи улааттаҕына илдьирэбит оҕо дьэҥҥин оннор наадыйбаттар аһыыраһым баар утуйарырыным баар бүттэҕэй онно билин самостоятельный оскуолаҕытын бүтэрэн студентҥэ кэллэххитинэ эһин биир дьону кытта общение киирэргэ эһин биир Мэйине үлэлиир өрө улахан уопсай тутулар. Эн билигин тугул элигин? Мен билигин госслужбаға бардым. Оны тугугар биһиги эфирбит түмүгэр, сахабыт сирин олохтоохторугар, бука барыгытыгар олус үчүгэйдик көрбүккүтүн иһин үсүрөхпүттэн мақтанабын, онно биһиэхэ Мэхэй Боотур истинни кэлэн санааҕан кэпсээбиккэр эмиэ мақтанабын. Оннотон манна комментарийга вопрос ыйытыахатын сөп санааҕатын бука баһаалыста хуруйарын, маны барытын тархатарын, онно биһиэхэ хас биирдии ыалдьыппыт кытта эгди диэн бу түмсүү маата холобура дьоллоох кэрэ олох үрдүк тосхоло өрө көтөҕүллүү инники буолуу кыайыы түмсүү диэн хэп биһиги курспут аата эгди буол диэн онно оҕолор футболкалары кэтиэхтэрэ эгди буол диэн ол иһин эфирбыт бүтэһигэр эн биһи иккиэн тэҥҥэ кинилэргэ баҕарыахха Эгди буол.